Napa ja aku kada paham nah kata-katanya napa gerang. Oh baju tiga puluh lima an. Uma ai, aku gin jua. Ya aku jujur kawan lah, jujur bener nah. Ih tanpa kuada-ada bahwa aku saat ini pun masih nukar baju tu di pasar tungging. Hello nang sanak kubarataan dimanapun buan pian berada, selamat datang di Kahpi Official. Yes kawan kita betamuan pulang.

Hei jangan lagi betakun-takun nang kaya itu aku tampari bubuhan ikam saya. Mehe lagi.
Oke lah jadi kita kada usah banyak pander lagi kita langsung menuju ke videonya karena kan ini konten reaction kan oke okay? let's go. Asik. Oh my. Hihi bemunyung-munyung itu kayak aduh hai. Aduh mamai, jangan. Kada nya mamai pasukan troy di mamai iih amun nya mamai ae lagu kan manis kalu pasukan troy handak bamunyung munyung di mamai urang ikam hihihi kita burukan lu nah santai ja disini lah iih bubuhan pasukan troy nih kalu penasaran lawan rukoku nah iih aku handak nyambatakan cuman ku lihatakan aja iih sama ai buhung jua pang amun diliatakan bubuhannya tahu iih ada nah kada usah

Jadi gasan bubuhan pamain bola jua lah ai eh tolong ikam berhenti bukan berhenti pang disasadangi main bal kaitu nah aur bal aja dikapung hiih cintaanya pabila dikapung ulun mongoi handak repressing mongoi anu ni main bola supaya apa kada ingat lagi lawan cinta cinta tu penting jua tahu lah. Mm-mm. Tapi bang ay, ulun bang ay, sambil main bal ulun bulikannya ma warung nah tuh mantap tuh. Hihi. Anjay, pian bang ay manalaksur malaksur haja. Hihi, manalaktor kah, manalaksur kah. Barang haja ya kalu leh kita bebarang haja di sini nyambatnya. Mm-mm. Tu nah, dituntungakan hulu di anu tanah tuh di ii. Kawan dengan orang bungul taumpat bungul, bekawan dengan orang pintar sorang bungul inya, han jaku. Huh, kada masalah apa pang Cila inggih ii. Tu nah, benda pian tu kenapa bisa balancat berendam di di apa di pahumaan kan ii, kalu tamasukan birudu ikam imbah am. Ih masuk ka lubang burit ih. Duh bungang.
Ngalih banar nah bubuhan am lapan belas plus ni, kada cukup umur balum. Disesat dengki sanak ai kalakuan. Ya ti, ni lah ku perjelas haja nah, yang mengirim komentar ini Ahmad Husein dua sambilan nih, Mana urangnya. Hiih. Komen tuh coba pang ikam bainga ingat kaitu nah. Hiih kalo sama sama lalakian oke lah. Hiih kata kata tuh cuman kalo lawan bibinian ikam kada kenal pulang lawan bibinian nya. Jangan handak komen komen nang kakaini nih. Kina aku disambat mahuluakan. Padahal aku rancak ai pang jua. Apa ja nih. Lagi halus bila guring, eh garing maksudnya. Kuitan manyuruh makan obat. bapaksaan tatap hakada hakun. Sudah ganal kada salang disuruh bilang mamakan banar ih. Bubuhan pun kada salang disuruh kada garing kada jua. Cuman pikiran stress ja um handak maubat bangai nah nyeledrel ja. Ayu ha silahakan aja nyeledrel situ sampai ikam nang tabantai aku kada tanggung jawab lah. Balangan keras ai. Bacapalni pun kada dikawani urang. Hi ikam dasar ikam urang balangan nulis kaya ini ni. Iih kami kada sabarataan kaitu ja buhan balangan tu. Iih aku paham pang banyak kakawanan urang balangan nya baik baik iih tapi nang tabungas bungas jua sombong sombong pang bujur jua itu tu kada cuman di balangan kam iih di banua kita nih iih karna nya marasa bungas kan ada yang diunggulakannya jadi wajar aja ngena sombong. Iya mun kita nih napa nah handak disumbungakan. Okey. Anjay ha, lincah banar lih pian ipiku. Inggih kami di sini kada kasandangan nah manahani.
Tanggung dingai, kujat sanak bagama. Engko bisa buyai. Hah iha iha dingai inggih kena bagus haja pian tuh pisit pisit ma anu nih manjerat tapih kalu rahat bajugit talului imbah am. Hiih kami talihat nang rajeki wara. Udah nih mohon maaf nah. Inggih cilai pian yang ada di video nih. Pian kenapa manunggang mainan kakanakan tuh. Caka tunggang kami nang ada di sini ha nah ya kalu. Hiih kami siap haja ma anu manyandang akan inggih.

Anu nih muha bungas harta banyak itu tu kawannya cuman pemberian Tuhan ii nang ianya tu pakita kasini jua muha nang bungas sudah papa lalu kadada artinya harta nang banyak papa lalu kita anu dikuburakan nih kada napa nang dibawa kacuali amal kita makanya kita diimbangi lah kalo handak banakal nakal tu ii disasadangani lawan diimbangi jua lawan berbuat baik inggih Sambahyang maksudnya, hiih kadanya barbuat baik wara pang, hiih aku gin bisa barbuat baik wara kada sambahyang sama ai buhung han makanya kita sama sama lah muhasabah diri ya kalo lih bang pian ni pina musti inya nyambati ja kada kakaruan ja pander hiih sama aja pang jua kita lih. Nah, baham. Kadang aku kenapa gerang tuh apa ngarnya smile uh, kambang matahari itu diendak di muha mu tuh ikam kada kelihatan muhanya kah? Ih, mengka itu kada usah bejugit. Inggih, kami penasaran jadinya ya kalau. Ya aku banyak benar kawanan di story lah, isto, anu story Instagram maksudnya. Mm -mm. Mbah ku buka, kanapa gerang ikam kada usah baulah story amun pacang ditutupi muha. Hiih. Aduh ai kada ngerti aku lawan urang wahini ni. Andang andang andang. Hah. Bagamat. Ketika udah keluar di dalam tapi masih tetap digoyang. Okey. Oke lah, santai. Rasanya geli banget sampai ke umun-umun. Nih kawan nih kata-kata aja cuman iih mampu maulah ikam tu mahayal tahu lah. Iih aku gin di sini uma ai. Tebayangakan akhirnya. Anjay, hah kita next aja nah. Gair aku. Kita bapikiran positif, melihat urang lalah di jalanan kada menutup aurat kesiannya aja kita kadada duit. Jangan bapikiran negatif. Doakan inya ya Allah mudahan inya dapat duit kawa nukar nang tapanjang sedikit nah. Kaitu ja cara bapikir. Melihat urang bakendaraan pina pisit bapingkut dua laki bini kalo aja kita nah sudah jangan tapi repot. Dua laki bini nang apa? Jar. Nang baju sekolah nih itu. Eh kalau dingsanaknya. Kalau dingsanaknya. Tahulah situ jar. Jadi jar kita, situ pang juga tahulah.
Inggih, inggih, inggih. Kita anu lah istilahnya uh, menghormati Guru juhudi kan almarhum kita doakan mudahan kita dapat sapaat sidin kaina ya kalo leh ya aku paham pang maksud sidin kan bahwa kita senantiasa harus bepikir positif terhadap orang kaitu nah bagus bagus bagus bagus inggih inggih guru ai. What? Dingai pian jangan bajugit, tapasan tu diputiki dahulu. Buah mentega manis rasanya, tapi sayang banyak bulunya, jangan suka bermain cinta, kalau sakit nggak ada obatnya. Kalau ada lampu jangan cariin lilit, kalau ada aku jangan cari yang lain. Acil-acil kita Banjar kada kawa dilawan bila bepantun sudah. Iih. Yo acil ai mudahan pian barejaki lah. Inggih panjang umur jua. Oke. Okay. Percuma ganteng ya. Kalau 15 menit udah wassalam. Han pasukan Troy ini muha misalnya ganteng. Inggih bungas benar tuh kisahnya. Tapi nang di bawah pina luyu. Kayak apa am haber. Bang, pian kuat kah? Eh, jangan ditanya lagi kawan nai. Ih, takuni biniku tuh.

Iih ya ya ya ya ipiku nih kada fokus aku lo kata kataannya kam coba liatin nah iih masih paling top pang ipiku di banua nah kada kawa dilawan memang karena bening banar kaitu nah nya kalo oke oke kita next aja nah mahayal wara kena kita kalawasan. Asa kurang pang kawan ai ya kalo ulih tatutup masker. Inggih handaknya dibuka maskernya. Pasukan Troy cariakan video nang babuka masker nah bibinian neh. Diangkit sakencang haja tu galingan. Umur bukan disuruh memakai. Sama haja tu ah. Tambahe lagi. Nah saja aku kada paham nah kata-katanya napa gerang. Oh baju tiga puluh lima an. Uma ai. Aku gin jua. Ya aku jujur kawan lah. Jujur banar nah. Iih tanpa kuada-ada bahwa aku saat ini pun masih nukar baju tu di Pasar Tungging. Kadada nang model kisahnya di di distro distro misalnya atau di apa ujar orang tuh nang terkenal tuh rice soup ja Iya nang bajunya tuh what the fuck larang-larang. Kada eh. Ih, sama ha jua pada nang kawa dipakai gitu nah nutupi awak nih. Ih. Ini aja aku nukar di ada obral tuh. Han, kada bahara-harat. Bubuhanmu jangan terlalu banyak gaya. Ih, bang, kenapa pian kada handak bahara-harat, bang? Padahal kan pian anu youtuber. Karena kemampuanku cuman saitu. Humm. Kita maksudnya bergaya tu sesuai lawan isi dompet kita. Hiih, jangan handak beharat-harat. Meskipun ada duitnya jua lebih baik ikam gunakan ke lebih hal nang bermampaat daripada sekadar nukar baju supaya diakui oleh kakawanan wara. Hiih, gasan apa ikam nukar barang-barang branded untuk sekadar dilihat urang. Urang kada pernah puas mamandang kau tu lah. Aduh. Santuy slur sakit hati dibawa menghibur diri agar kembali ke nyata. Ahai. Tu tu cakada aku tu kutinjak anunya apanya tu lawangnya tu juk ampihan ampihan nah hihihi adalah bagaya lah hiih kina ada yang tersinggung nih kisahnya unda di sini bagayaan ini khusus gasan penonton penonton hanyar pang bang pian tu pina anu ner.

Iya memang kalo perawan tu memang akhirnya kan inya kada bujang lagi bila hudah kita anu hiih kita maksudnya tu cari nang perawan pas kita handak mancari bini bila hudah jadi bini rusak ka lagi kada papa ai iya kalo kaitu logikanya kawan ai hiih bubuhanmu tu jangan nang pina nang hiih ulun kada handak anu. Mencari nang perawan karna ulun sadar diri pang anu ma ai amun kawa nang perawan perawan kawan ai hiih amun nang kada perawan tu kada anu lagi dah hiih luau kaitu nah mohon maaf lah pandir ku nini tapi belak belakan ja bujur kalo itu tuh. Awit gayang santuy. Let's go. Goyang santuy banar.
Iih terla saking santuinya kaitu nah kami di sini ano hehe.
Kaka, ika, ika, apa perempuan. Dajal sayang, dajal. Iih baik dilanjurakan sakali ya kalu heeh. Masih haja betakun ya ti urangnya nang kaya ini nih, masa ikam tangguhi inya bibinian. Iih nyata ai deh.